Essalamualeýkum gowmy oglanlar jaňyz sagmy bu gün hem bir kiçiräk wideo çekmek isledim auksion barada maşyn auksionlar barada degerilen maşynlar bar to ýest bitida şo maşynlar biram auksionda şo maşynlar oýnalýar germaniýada oça maşynlary görkezmek isledim bu gün bir kiçiräk wideo çekjek bu gün birinji gün Aýyňam on biri. Sagadam on iki bolup ýa-da bäş bolup geçsin. Wah, şondaly. Ony bärde şeýle maşyny goýup gitdim, ýaňy irden saçymy oňartmana gitdim. Öýüň aşagynda maşyny goýdum. Bärde maşyny goýmak bolanok. Görşüňiz ýaly, şu ýerde znaklar bar. Park and Febburton diýip ýazyldy. Maşyny goýsaň, şunaly rekawera mindirip alyp gitýäs diýip, rekawera çagyrýar. Tak şu maşyny parkowka etmeli birinji bir oçur. Şu ýerde öýüň töwereginde. Onsoň auksiona gitmeli. Auksion daşda däl. Tak şu maşyny gidip oturjak ýaly taýykla peşko. Peşkom bäş minut. Eee garažyň arka tarapynda. Bärem parkowka ýeriňe şany irkitýäň, meň maşynymy siz alaň otaýk. Şuň arka tarapynda parkowka ýerleri bar. Otaýk parkowka edýäň maşyny, ondan soň peşkom ýöräp gitýäň. Sagat ikide-de meň okuwym bar. Sagadym görşüňiz ýaly on iki bolup on minut geçdi. Wot, bir sagat ýaly gete wagtym bar. Gülçük video çekmek istedim. Onda näme? Priýatno prosmotr. Ynha auktiona da geldim. Şu saýdan başlaýar. Bära masterskoý, şondaly bärde de maşynlar bar, ýöne bäri diňe abat maşynlar satýar, to ýest oňaryp satýarlar bular. Depede diýip Edil meňki ýaly Amazon bärik zakaz getirdi. DPD, DHL şolaryň hemmesi biziňki ýaly paket dostawkada işleýärler. Görşümiz ýaly srazu maşynlar başlaýar şu ýerden. Opel Astra bar ekeni. Hä, Opel Astra köpüňiz soradyňyz TikTokda. Görkezäý diýipler şu Opeliň täzärini. Ine auksion soraýanlaram bar. Germaniýadakylar nirede auksion?

Öz täzir çek et geler şu maşyna näçe baha bermeli näçe satyp bolýa mine şul oglanjyk şol kopartda zatda surat görýäňizä mine şuny aljak oglanlar şolary goýýa şu maşyn auksiona gelipdir mine surat alyp internede goýup goýupdyr şeýle ýerde-de dowam etýän bärde iks bäş prostoý gowja degen renj rower şu taýda üç aýdan bäri dur hiç kim alanok poka şto Porsche dokuz ýüz on bir, Porsche Panamera dokuz ýüz on bir ýaman gowy görýän. Stil ýaman bu iki müň on ýedi, iki müň on ýedi hawa. Ot, bu maşynlary ýapyp durýan. Ana bulam Adak. Adak bu bu kompaniýa ýaman gowy kompaniýa. Maşynyňyz bir ýerde döwlüp gaýdyp galsa ýa maşynyňyzda bir zat bolsa, özüňizde bir zat bolsa, Adaga jaň etýäňiz. I dünýä boýunça birinjimi, ikinji ýerde rekordy bar şol ýaňky wertolýotlaryň Adagyň liboý ýerde bolaý Germaniýanyň içinde, otuş Ýewropanyň içinde on ýedi minutda barýarlar. Maşyny oňarýarlar, özüňi alyp gaýtýarlar. Garoçi, kömek etýärler saňa bir ýerde galsaň. O adagyň ýyllyk tölegi. Bir ýylyna ýüz dollar bermeli. Sos bir ýylyna ýüz dollar berýäňiz, siz liboý ýerde galsaňyzam ýolda zatda özleri alyp gaýtýarlar. Liboý wertolýotly, liboý öz maşynlary bar şundaly. Bärde-de BMW Z-ka diýilýär-de, ez bolan täzeleri. Bärde asmanlar gyzlar gezýär bu maşynda. Bir kolince maşyn gidecek. Ondan soň ine ýene Opel bar. Öňe şeýle degen. Görşüňiz ýaly. Bärde Lanzron. Bärde Tesla bar degen. To jest içi zady şeýle. Aýra baklar çykan durşuna. Opel nämeka bu? Bärde ýanan maşyn bar. Opel Astra diýýär görşüňiz ýaly. Türkmenistanda şolaryň köneleri bar. Opel Astra gibrid bular ýyl täze-de. Ot. Yzynda faralarynda atlaryny taşlapdyrlar. İyi alyp gitýärler. Maşyn gaty täze ekeni görşüňiz ýaly. Hiç ýylda tuzanam siňmändir. Täze Tesla model. Model I nawerno şu. Ýadyma şuňa Peugeot bu ADR 8. Aman legendarny maşyn däldi. Germaniýada ýaman köp Peugeotlaram. Täze jara salap otyrlar. Yani aukciona taýýarlaýarlar maşyny. Isuzu pikap. Bärde-de ýene iki släş bar eken, munuň zalýuzlary döwülipdir çöte. Şu zalýuzlar açylyp ýapylýan, öňe bir zada degen bolmaly-la. Ot, X5, M-paket. Şeýle açaram içinde dur. Hrustalny neme? Silenýalar zatlar gatowy. Taýyna çenli bir gejek bir zada bolupdyr ýa şu öňe, özi öňe ýa tüýşýämi? Karoçi tosuna bilemok. Şeýleje maşyn probeg bir ýüz iki müň. Ýyly toşuna bilemok. Seretmeli, gyzyklanmaly. O zatlara wagtym ýok poka şu. Ýöne komplektasiýa gowy eken ýaman. Gala gramasy bar, kolonkalar harman kardon, iri mundan monitorlar bar. Görşüňiz ýalak. Opşon BMW, Mercedes ýaman gowy etýärler maşyny. Toyota zada garaňda, kaçestwenli hemme zatly. Wah muňam yzy degen X bäş X driver to jest polny priwat. Sadece ýem çäpdir. Ullakan degimä ýok bu zatlarda. Alarlar mesi ödenen. Bärde Mercedes bar. Auktiona liboy adam gelip şeýdip girip görüp bilýäňiz. To jest birinji günden, ha, suwum döküldi. Birinji günden Altynjy güne çenli işleýär. Hiç kim hiç kime hiç kim zat diýmeýär. Maşyna münüp gör, oturyp gör. To jest bular o zatlar bilen elem degmeýär, daže işem ýok. Bu maşyny girip görüp bilýäňiz. Volvolar bar ine. Ýaman gowy maşyn bular.

Ondan başga-da oglanlar şunlar tekerler we diskalar we bulam sorap alyp bilýäňiz hany kalpaklar we görüşiňiz ýaly çöpa kaýfy näme gerek boldy şularda alyp bolýa diskalary tapyp bolýa hany şeýle. Indi mersedesiňka meňzeýä karoçi hemme zat bar taksi bolan mersedesler bar bu tarapa gideli ýuwaşlyk bilen indi ýene opel bar Peugeot bilen aýtşym ýaly ýaman köp Opel Astra diýýäne bu. Sweçja Astradan gowy eken ýaman elektriçki. Şular üçin al täze maşyn ýiti gelip dur. Bärde de Golf. Golf görkezýäniňiz emma awa benzini bu motor. Üýtgüş şosseleri güýçarypdyr. Teker görşüňiz ýaly aksýa ýaman oňadan. Bu hili ýapyk gyzyl däl-de, açyk gyzyl. Ony yzy degen bir erik. Içine zadyny köp girip oturjak däl. Potomu şu geçen sapar gelemde şu ýerde bir formamy ýyrtdyrdym. Şunda alyp bir demire degipdäni. Bulam Audi. Audi. Esliniýa sport paket znaçy bilen polny priwat kvatro diýýärdi karoçi. Hemme tekerler işleýär. Subaru wa. Bulam Audi. Bärde de ştatny tekerleri wa diskalar, pakriskalar bulary spokoýny gelip sorap alyp bilýäňiz. Daže arzanam alyp bilýän bolmagyňyz mümkin tekerleri. Ol şeýle mün ýaly arassa maşynlaram ma münýä arassa maşynlar probegi zady tehniki sostoýaniýe boýunça satýalar bular osnonnoý firmaňky firmaň maşynlary bular häzir içerä men tek kaparakdyr açyk to ýest priwatny adamlar satanok hapadan bäri eken arassaja şular priwatny adamlar satanok ýür litsolar satýar ýuridiski litso magazinleň zatlaň daslapkada zatda işlän maşynlar mundan aýtşym ýaly fizio bir zat bir zatlar diýýär görşüňiz ýaly hat bardyr Ine. Znaç bir kompaniýa degişli bolan maşynlar bular. Maşyn ýagdaýy ýadap başlasa, prosta aýyrýarlar, täzesini zakaz etýärler. Hatja şu ýerini degripdirler. Toyota Aygo bolmaly bu. Ýaman gowy görülýär Germaniýada. Ä Mazda iki ekeni. Toyota näme edip dur. Wapşe degim ýok. Ekonomistni ýaman maşynlar münýäli Dacia bar. Şeýle. Kiçi maşynlar bärde köp pully maşynlardan şu benzaň ýatan adam ýatan uçaýa boldy. Bu maşyny açyk zaýalapdyrlar.

Wot. Mercedes GL GLE nazarna bak. Ana X40 diýenim ýanky Volvo. Şeýle. Twist şunaly ol bul dakylan bolsa kän haranoklar. Soň teksmotodan geçireňdedem kyn bolýar. Şunar maşyn alsaň sebäbi ine seret şu taýlar zatlar çykyp dur ýokaryk. Garşy detallar özüniňki dälda. Şeýle. Däde her hilek maşyn bar da gaspara pomoş polisiýa maşynlary çeni borýan men şöýrik. Köplenç içim utan wagty gelýän aýlanmana. Hökman maşyn almak däl prosto. Prosto aýlanýan görýän. Bulam Fiat Abarth ýaman sportiwnyda malodýoznda maşyn şulam. Munam görkezeýin häzir. Abarth. Prikoliňda maşyn ýaman. Gijejek. 595. Men şu wagt kelläme 505 gelip durda. 595 ekeni. 500 post bilipdirin fiat 500 abyşnisi ýana bulam bemzaň m paket diş gitşi ýaly fiat 500 bar şun ýaly a fiat abart bar şun ýaly abart eta neme m paket diýip pikir edäýiňizä ýa mersedesde amg diýip pikir edäýiň bärde x näçe bu x 500 ýana o X bäş o bärde dagoçuklar bar eken gapyny ýapda ýyldymdan anu ýapdy Aha. X bäşiň ýagdaýy Willkommen Probek wapşe ýok ulanlar görşüňiz ýaly on sekiz müň Geçen maşyn täzeje aýrabaklar çykan ýöne üsti panorama ekeni. Bäri kožasy zady gaty gowy koža. Gowy görýän men bendäň kožalaryny. Wapşe maşynyň edilişi taýlap plasmas däl görşüňiz ýalak. Tutuş koža. Bahasam şoňa görä koneçna ýöne alanyňa degýär. Bulam M-paketde ekeni.

X5 bolan polny privod dizelli motor üçlük. Şeýle. Ýene men bir aç pauza deýin. Ili 6 minut bolupdyr. Alyp bilen. Bärde AMG paketde JL Evo aýdýan bular. Ee, Hawa. Ýaman öňki emellere meňzeýär, ýöne Mercedes uje emeli çykaranok iki müň on dördünji ýyldan bäri. Haça emelliler ýaman legendarnymy motorda gelýärdi. Sekiz silindr, dörtlük biturboda gelýärdi. Indi emeli çykaranoklar. To ýest bulam Skore wsyo je edýän. Näde kofe maşyn wagt şu maşynlaryň içinde galan zatlardyr možut byt. Ýapyk. Şeýle. Mine pauza deň. Arkadaky maşynlar görkezýän. Arkada uja uçak maşynlar bar. Bärde däne

Max. Ondan soň bärde Toyota Aygo, Renault. Bärde uje kiçi maşynlar bar. Golf aýna men ýaman gowy görýän altyly, altynjy seriýa Golf. Bir alty motor Golflar. Prikolnyja maşyna özem full led eken şu. Gowy komplektasiýasy ýaman. Bärde Volkswagen galýardy bir çumak şu wagt. Ýa-da takarapdan başlaýar. Ýaşulam Golf. Hä, Polo eken bu. Polo. Golfdan kän tapawudam ýok-eý Polaňa. Bärde Opeller bar. Fara çota Mitsubishiňka meňzeýär. Hawa, Mitsubishi Outlander. Hä. Bärde-de Bembe birinji seriýa. O taýda Mazda bar. Corolla bar. Ot Corolla interes bolar. Bul taksi bolan Corolla, skore всего. Kerepläp dur oglanlar. Haparak açyk. Taksi bolanmy, bolmadykmy? Ony nädip bilýäs? O taýyna Corolla diýip ýazylan ýeriniň aşagyna in taksi diýip durmaly. Ýa şu ýerinde gök nomer bolmaly. Şonda taksi bolan bolýar. Ýapyp goýupdylar maşyny. Corolla. Şunda uniwersal görnüş kän. Bärde obýaşyn sedan görnüşini almaýarlar. Maňa wapşe-de uniwersal görnüşi halaýan. Birhilek Corolla-da meňzänok şula ulurak. Obýaşny nämeden, obýaşny Corolla-dan uly uzynlygy. To ýest şu ýerde görýärsiň aýdyşym ýaly taksi bolan. Intaksi diýip dur.

Nissan Juke-ye maşynlaryň arasynda hiç hili ýer ýok. Onsoňam köplenç kopertda zatda degim görseňiz, mysal üçin, arkasynda zadynda çyzyk-pyzyk zat bar bolsa, osnownoý şu nalak stoýançnyý ýerlerde çyzylýar maşynlar, потому что bularda propiski ýer ýok hiç hili. Onsoň bular wapşe şeýle-de edip duranoklar, prosta gysyşdyryp-gysyşdyryp goýýarlar maşynlary, şondanam degirýärler. Mysal üçin şu maşyny ol öňe çykarjak bolsaň bilmedim nätsan maşyn bärden aýyrmaly toýst ýaman kyn bärine açyk açypdyrlar öň muny ýalak däldi bäri wapşe girip bolanokdy bärik akuratny edipdirler indi Peugeot iki ýüz sekiz diýýä Skoda Fabio ýa Octavia bulam Audi dört nawerna ýa üç Awda üç bärde ýene karolla bar bulam taksi bolan skorey wsiwo degipdir ýapyk awa olam taksi bolan onda-da ýazgydyr gibrid prodawek bilmedim ýaman köpdür onda se olar iki smen işleýärler duranok maşyn ştoýda interesny jawdy bar ekeni eslaýyn sportiwny dokumentlerini goýup durlar. Şundaly özüm kabriolet. Zon punkty. Bärde dokumentler bar. Mehanik eken adam. Sportivniýda ýaman gowy gördüm, daşyndan gowy gördüm. To ýest üsti tutuş aýrylýar. Neme edip bileňiz? Kabriolet edip gidip bilýäňiz. Sportiwnyja ýöne bu maşyny oňartjak bolsaň bärde gaty uly pul gerek bor. Zapças gymmat däl. Gymmat el iş ussahasy gymmat ýaman. Bärde muny ýalak birinji seriýa BMW bar ekeni. Maşynyň bahasy wapşe ýazylgam duran ekeni şu ýerde. On üç müň diýýär. On üç müňe täzesinem alyp bolýar muny, ýöne eslaýynda zat almaýaň muny ýaly. Komplektasiýasy açyk gowy ekeni ýaman. Bärde Mercedes bar ekeni, C-klass, uniwersal bilen. Awtomatik diýýär.

Şeýle. Ýalan arda skoro pomoş bärde skoro pomoş Volkswagen Caddy. Ýaman şu maşynam köp bärde. Bulam firmanky bolan eken şu daýyna nakleyka atylady bar nakleyka ýyllar. Bulam ýapyk. Audiň birinji serejigi şahsyýetler gyşaran Opel bar ekenine türk bolunca süýedem owadan ýaman. Ne Opel'in täzeleriniň içini göresiňiz gelýän bolsa. Şeýle. Köp köp kişi Opel soraýar bilen bak täze Opel'ler barmy diýip. Opel gowy maşyn ýaly. Hiç bir kemçilik ýok. Vectra zat bilýän bolsaňyz şu adam gezip görä Türkmenistanda. Ine Fiat ýaňky bäş ýüzlük, muny obyçny Fiat diýip ýazylýandyr. Ýagny men size Apart görkezdim, M pakedynyň tipa, usilenni görnüşi, bir ýedi müň dokuz ýüz togsan diýýär bahasy. Gyzlar üçin ýaman gowja maşyn, asmanly bärde gyzlar münýär şu Fiady. Ine bäşinji seriýa BMW bar ekeni. Şeýle. Golfa Sweda ozan eken ýaman nardygy. Bulam ýapyk. Şularda bir Porsche dur şolam. Porsche Macan öýdýän şu hawa. Uçunnaly. Kän wagtdan bäri durýarmyn. Porsche Macan, hawa. Kän wagtdan bäri dur, hiç kim alanok. E, bu zady wastanawid etmek ýaman kyn, zapçastlary neme gymmat, pram. Ýöne men ustamyny oňar bilmeýän bu zady. Diňe serwisde oňardaýym ataň muny. Şunça gymmat çykýar, hiç kim alanok.

Gowy görýän şu maşynam. Sportiwnyja ikilik motory bar. Diskoçklar gowy maşynyň. Bilemok näme maşyn bu. Birinji sapar görýän. Roadster. Ha. Indi ýadyma düşdi. Ha, ol wagt şony aldyk. Firma Roadster diýip. Şeýle. Diwan. Pokrişkalar bar ýene. Galan bäş bärde uly maşynam bar eken. Hä, uly maşyn gyzyklanýanlar bardyr. Ýöne men häzir bu zady geçmeli, geçip bolanok bärden hiç hili. Maňa öňi ýanypdyr görä, görşüňiz ýaly. Renault Clio meniň pikirimçe şu. Awa. RS-Line, ýa sportiwnyý görnüşi. Bulam Crafterler UPS-iň maşyny. Muny Amazon ýalak ýene şondan dostaw etýän firma bar. Ol ýöne diňe uly paketler dostaw etýär. Şolaň maşynlary şu. Crafterler şunda ale ýaşyl maşynlar bar. UPS diýip olam ýa uly maşyn. O, Porsche bar eken otayda 911. 911 2021 öýýän ýaly. 2021 22. Farlar uzyn gitýär. 911 diýen ýalňyşýan şol 900 Toşny ýadyma düşenok. Dokuz ýüz kyrk näçe ýa şonda bir zat. Bärem uly maşyn Mercedes Act Cross nawerno. Awa. Mercedes Act Cross L hiç maşynlara minip görmedim. Durmuşymda gapysy açyk bolsa minip göresim gelýär ýaman. Bärde ýene bir ekeni bar ekeni bakasyny ýazmandyrlar. Ýöne sorap görseň bolýa. Zed aýtşym ýalyna maşynlar degirlendir ýeri ýok praktiski şondan degirýaler maşyny. Wot. Däde de. Bulam Act Cross L. Meň pikirim çaý ýöne çist meň münenýam şundaly gurzawekliň içinde iň legendarnysy skania dämi oglan men a skaniaň widini gowy görýän ýolla zatda gabat gelýärdi araba ýaman owadan edip etýärler skaniany men aňa rekeç bilemok porsche görkezäýjekdim size welin hiç wazmožnost ýok bular ine satlyga taýýarlap otyrlar maşyny dakel makel pil sotda degýärler kimçi şeýtse surat alýarlar. goýberdim auksyona. Şeýle. Uly gruzowikleriň ýanyna barjak bilen oglanlar, ýöne hiç hili wozmožnost ýok, geçip bolanok bärde. Neme? Kamerasy-da bar eken bu žurnaly. Muňky bokowoýly, muňky kameraly. Şu ilki gögüň komplektasiýasy gowumyka diýýän. Может, ýylam täze bolmagy mümkin. Mercedes C200 CSK. Bu Volkswagen ID4 edýän. ID4 gawa. Size bir prikol görkezeýinmi oglanlar? Karoçe, adam prot eken şu. Şu maşynlar çykdy. Täze maşyn. 2020-den toşna ýokary. Elektriski polnusty içi zady salony zady bazara niýet ýaman gowy ýöne bir bir hilde şu maşyny maskara etýänje ýeri bar. Şu tormoza serediň. O tormoza diski dur obyçny support. Bärki ilki tormoza serediň indi şu maşyny. Ine bu taýda baraban.

Owadan edilen içi zady, ýöne birinji sapar şol tormozyny, barabanly tormozy gördüm-de, diýdim, bu wagtlaram diýdim, barabanly tormoz ulanýarmy maşynlarda diýip, şu maşyny göremde pikir etdim şonda. Volkswagen, obyçnaý, Volkswagen-a, Wag kompaniýa. Şeýle.

Hapalap durlar. Может firmada zatda gezen bolmagy mumkin maşyn. Hawa firmaň maşynlary bolmaklary mumkin. Goýdy firmaň tomusda torpeda nady seret bir zat bir zat goýup durlar. A tak bowjak hemem. Bärjiginde hem dostant ýazyp durlar. Bärde de şunaqa şildik bar. Karollarda da kemrlerde de şu Germaniýada satylýan hemmesiniň Finalda şeýle diýjek bu TM dörtsank Gerhard. Şeýle TM durşuna tekerler bar. Daza şörden kim maşyn zat ýygynýan bolsa Türkmenistanda bir aýdaly köne BMW-ler, E39, E34 zat ýygynýan bolsa şolaryň hem tekerleri bar oglum. Kalpagy zady bilen. Karoçi. Zawodskoý diýilýän zat. Daza zawodskoý pakriçkajyklaryny çenli bar şörde.

Gerekdä gaty güýçli. Hemme zady ýerbe-ýer goýmaly-la. Bolmasa oşipka berip duruberýär şu zatlar. A tak detalny oňarmakda problema ýok hiç hili. Ony oňararlar. Problema ýaňky elektriginde. Şunuň al tekerleri bar, görkezip oturjak däl. Hemme maşynyňky bar, zawodskoý tekerleri. Daže şunda kalpaklar bar, Volkswageniň kalpaklary. Bu da ýene AMG paket. Maňa serediň oglanlar. Näme tapdym men. AMG Edition ýa özem limitirnji görnüş bu. S altmyş üç S diýda. Da to što. Maňa serediň. S altmyş üç S karbon spoiler. Difuzor karbon. Pakriçkany görýäňizmi? Näme pakriçkasy? Uly zat eken ýaman. Bu taýda Ford bar eken könüji görýäňizmi? Otun aljak bembi zat ýygnaýan bolsa Türkmenistanda kim şörde şoň tekerler zatlary bar. Karoçi zapçaslar bar tapdyrýa. Täze logojuk bembiň logojugy täze bir körün. Mersedesiň içini gör alan näme zatlar bar munda. Edition zat ýa da ýaman. Nämejigi dizerniň kartasy ýaman odunja dilipdir. Sary nemeler geçýär znat şu sary hemme ýerde gaýtalanýar emgi gaýtalanýar by sidenede gaýtalanýar bärleri karbon ekenine rol alkantara alkantarany ýöne ýok açyk ýadadypdyrlar muny to ýest bir hilek ýitipdir muň alkantarasy hiç ýerde galmandyr sidenýalar zatlaryny ogluma görýän bolsaňyz zeňleýär. Ýa maşyn häzir gyzýa, agşamam sowaýa welin içinde neme döreýä? Bug döreýä. Bulam dinamikasynyň gaty aýlanýan bolmaly. Neme burmister. Hawa ýa-da maşyn burmister. Şu zatlar gije ýanýa. Içeri meniň oturjak ýaglarylar hapaýama. karbon, otaýlar zatlary, o demetr zürgady, karbon, üsti panorama, aýra bakda çykan. Karoçi, bulam ma köp wagtdan bäri ýatana meňzeýär-de, diskalardan görýäňiz oglanlar. Öňe şeýle degen faralar zatlar. Munuň arka tarapy otly inen öýdýän. B sekiz biturba dört, dörtlik öýdýän şu motory. Altmyş müň geçen ekeni. Probek iki müň on altynjy ýyl. Häzirki bahasy diýen kyrk müň ýewro. Niçigo sebe kyrk müň ýewro. Şeýle. Bu taýlaryny karbon etmändir. Bu taýda karbon bu. Şeýle. Bu zatlar hiç oglanlar häzir meň diýen maşyn ma bolsa bärde. Bu prosta Wapşe niçio. Aňaryny görkezeýin häzir size. Aňarda wapşe aýlyk esaplar bar. Şuny aljak zawodskoý kowriklaryňyz galýandyr oglanlar. Şular Mersedes Benz diýip. Musatdyk görýärler olary ýuwup arassalap hem edip oturmaýarlar hiç hili. Wagt gidirip oturmaýarlar. Ýene men nito ýerden geldim. Bir zat aýdyp bärden çykmaly. Eşikler zatlar ýyrtdyrman. Atak durşuna demir hem ber. Nerede Audi var ekeni X5. Şu X5'in dizaynını görkezeyim size. İn goýan X5'den şular. Şu dizayn X5'den yaman çıkan wagtlarynda häzir hem ýüregimde bir geljek neme goýdy şu maşynda. Ýer goýdy şu maşyn ýüregimde. Bir bellik galdy şu maşyny alaýyn. Ýaman gowy görýän şu maşyny. O meň diýen maşynymy garaja getiripdirler. Şu wagt size gymmat maşyn aýdyp otyrdym-a. Wot Ferrari Roma. Ferrari Roma öň o taýda durýardy. Muny remont edip başlapdyrlar. Bilin şuny remont edip bilseler malades şu taý garaş şu garaş ýa libo prosta arassalýarlar maşyny. Öňüne geçip oturmaýyn baturmuşda bäri uje. Neme biriň garažyna girsek bolup ne ferrari roma iň ferrarilaň içinde iň owadany iň nemesi bakasam gowy durýamy bakasa hemme ferrariňkem gowy bolup welin şu ferrari täze çykan ferrari purusan bara şoň zawodynda çykan şu to ýest dizaýnlary ikisiniň bir ferrari purusan bilen ferrari romaňky To jest daşyndan gaty owadan maşyn adam owadan adam bir nemäň italiýaň stoliçesiniň atda wot şonary bul oýunjak zat däl gaty aýlygant zat öňünden zadyndan görseň şeýle just gapdalyndan görkezeýin alaýjakdym şu maşyny. Nu ladno uje, gireniňe görä gireýin, bärden ýaly zatlar düşünýän bar, aýdyp dur ne bar. Tim boli meni tanýanlar uje bäri iki ýyl motoryny görýäňizmi oglanlar? Bu şeýle, Ferrari Roma, öňüni görýäňizmi? Şu gapdal degenini daşym. Super zat çalyşyp otyrlar, hä, hawa, hawa, super zat çalyşyp otyrlar. Ferrari Shielding. Alan soý bro.

A tak ýaman flow komplektasiýa. Bahasy elli sekiz müň dokuz ýüz togsan ýewro diýýär. Ýetmiş müň dollar gidýärkä şu ýagdaýynda. Biturbo, polny priwod bilen. A tak Degimini alsaň, üýtgeşik ýan degim ýok. Aýrabaklar iki sany. Orta yzynda-da çykan bolmagy mümkin. Bu ýerde nemeler zanjiron zat gül ýaly, hiç elek agyr degim ýok. Zatlara hiç zat bolmandyr. Haça şu taýda görşüňiz ýaly ýyrtypdyr materialy. Foxy diýýän şony bot. Görşüňiz ýaly şu sırada material ýyrtylan. Tutýa. Teker öňe süýşenmi? Şonda biraz da bolup material ýyrtypdyr şu taýda. 360 kamera. Şular Mercedes-leriň içinde iň legendarynyň oglanlar. Iki ýüz ýigrimi iki. Mundan soňra iki ýüz ýigrimi üç bar. Kuzowasy. O iki ýüz ýigrimi üçem owadan. Onuň irki tigirleri hem aýlanýandyr bilýän bolsaňyz. Bärler karbon. Karbon beýdip günde saklasaň göni. Ýene alty aý dynýa. Gyssa bolmaýar karbon. Bärde burnup lönge dur. Görşüňiz ýaly. Buruna plýonkanam может aýyrsaň kiriniň swedi deň gelmezligi mümkin. Şu ýerde-de bronza plýonka bar eken. Sebäbi swet üýtgeýär. Çalajadan bolsa bronza plýonkany aýryp tutuş kraskany oswežit etmeli bolýar. Maşynyň kraskasyny bolmasa şu taýda tapawut bolup durýar. Ak maşyn bolsa wapşe bildirýär ol. Şeýle.

Şu köçede. Bulam birinji klas belli. Bärde ofis girip gepleşip bilýäňiz. Maşyn aljak zat diýäňiz. Obýsny ýöne nemsler bärden gelip maşyn almaýar hiç hili. Alsalar salona alýarlar. 5-nji seriýa bar ekeni olar. Täze. Universal görnüşde.

Neme-de, ýyl täze. Degimem-ä ejizem däl, ullakanam däl diýen ýaly. Täze tekerleri bar. Ýene bir Corolla bar eken, bulam taksi bolan öýdýän. Ýok, taksi däl eken. Şeýle, bärde Mercedes.

Gel sürüp test driver zat etip bolýa şu nomerda. Wot gürüm nomer bolsa. Bak şu maşynlar hemmesi şulaň satylýa. Köpsi nomersiz durandyr. Ine bärde degen maşynlar bar. Bulam ine nomersiz dur. Opel. Şondaly bärem durşuna şondaly garaž. Muňam aňyrsyny Gaty uly maşynlar bar, ýöne bärde diňe oňarlan maşynlar bar, buram ýyly köneräk. Ýyly köneräk, mundan aňarda diňe tehnika bar. To ýest nemeler, uly maşynlar, gruzowikler, zatlar, şolar bar. Aýlanaýyn diýseň aýlanyp bolýar, bu suwly maşynlary bärde başlaýar, musorowod bar, Berliniň musorowodlary. Bärde uje uly maşynlar mundan aňyrsy şeýle. Meniň pikirimçe wideolar otuz-kyrk minut boldumy diýýän oglanlar sagbolassagam bolýar. Bärde görşüňiz ýaly şundan diňe köne maşynlar bar. Not. Bu ýerde köne maşynlar. Saap. Bilýäňizmi olanlar şu maşyny? Saap. Bu ýerde birinji sapar men şu saýt gelip gördüm şunda maşynyň bardygyny. Saap diýip. Haýsy ýurduň çykarýany şu wagt hoş ýadyma şunuň özä bir Ýewropanyň içinde çykýar şunuň.

Bärde Mercedes bar ekeni. 140 öýdýän şu modeli. Toşna ýadyma düşenok. Land Rover bar. Renault Clio'my? Ya Tigo'my? Toşna olam ýadyma düşenok. Bärde Corolla bar eken. Köneje Toyota. Hyundai bar. Pajero. Golf bar. Dördünji seriýa. Wot, Ford we Jaguar we Biz şu Jaguar zat ýalak daýanky sap bilýän bilýäňizmi? Jaguaryň hem bir geljek interesli de dizaýnjyklar zatlary bar köp maşynymyz gabat gelmeýär zat etmeýär. Muňa hatja bu zamok zajiganja tur olaň arkasynda oň zamok zajiganjajygam bir hilek skor ryçagyň gapdaljygynda ýa şonda bir zatjagaşlar prikol zat edilen-ä üýtgeşik edilen bir beýleki maşynlardan. Mana bärde uly maşynlar arendada alyp bolýar olary. Passat bar eken, Volkswagen. Nemisden söýýän maşyny bu. Täze hemme maşynlar uje ýapyk bolýar, sebäbi täze satlyga duran maşynlar bular. Ýaňky ýaly auksion däl bu. Ee, Gapdalam durşuna maşyn. Azjyk daşary ysrak, şonçik köp aýlanyp ýörmäýin diýen ady bar eken. Şuny aljak. Süpür korunca. Bul Renault Twingo. Köne. Opeller bana Türkmenistana da başlı Opeller. Bul Volkswagen Polo. Ol smart şeýle. Şundan şeýle gitse hem ýa okuw bolas. Atak. Şu ýerde sawurlaşalyň oglanlar. Biraz gelmem ýadady video alyp. Ot oglanlar bu günüm hem şeýle geçdi. Videony goýaryn hökman YouTube-a. Kommentara laýk goýmagy unutmaň, podpisas etmäni. Galanynam näme interesny bolsa Germaniýa geçende ýazyberiň kommentariýa hökman goýaryn. Elim boş wagty borçan ýaly sag-aman oturyň. Işleriňiz ugruna bolsun. Köp sag boluň, wideolarymy görýäniňiz üçin.